Карагыз әле. Бу безнең хәреф и хәрефе була. И хәрефе була. Әйе. Әйдәгез, без аны белем йортынан чакырабыз. Һәм аның бер дусы бар. Әйдәгез, чакырабыз һәм карыйбыз.

Шундый рәсемнәр, һәм сез әйтегез, нинди рәсемнәр и әрефеннән башлана? Әйдәгез, бер-ике минут уйлагыз. Һәм карагыз, нинди рәсемнәр и хәрефенә башланмый. Мин әйтә алам. Әйдә, Мәриям, әйт. Мин күрәм икмәк, ипи. Әйе. Ибраһим, син нәрсә күрәсең? Мин ит күрәм. Әйе. Тагын. Менә бу су аның Исеме Идел дип аталадыр дип уйлыйм. Әйе. Һәм инәне күрәм. Альхамдулилла. Ә менә Әфлисун һәм Җиләк безнең и хәрефенә башланмый. Әйе, Ибраһим, әйдәгез, карыйбыз. Менә бу Идел и хәрефенәме? Ит, инә, икмәк, и хәрефенә булалар, име? Һәм җиләк, әфлисун, и хәрефенә булмый. Әлхамдулилла, Аллага шөкер. Әйдәгез тагын. Һәм минем дусым бар. Икратка хәрефе, име? Һәм ә мин сезгә күрсәтәм шундый рәсемнәр, икенче рәсемнәр. Һәм сез монда карагыз, нинди рәсемләр и краткая хәрефенә башлана, яме? Ярар. Мин күрәм ерәк. Әйе. Ә мин йозак. Әйе, балалар нәрсә күрәләр икән? Нәрсә күрәсез сез балалар? И хәрефе, е хәрефенә. Икратка. Менә мин тагын йорт күрәм. Альхамдулилля. Ә мин йомырка күрәм. Әйе. Һәм лимон кишер и хәрефенә түгел. Альхамдулилля. Баракалла. Әйе, карагыз, менә йөрәк, йозак, йорт һәм йомырка икоратка хәрефенә башлана име? Һәм лимон Кишер и краткая хәрефенә түгел. Әйе. Әйдәгез. Хәзер әзгедә карыйбыз, ничек хәрефләр дуслашалар. Укып карагыз бу ике хәрефне. И, н. Ин. Ин. Кабатлагыз. Ин. Ин. Мхм. Хәм бу сүзне укып карагыз. М и н. Мин. Мин. Име? Син мин. Син мин мин. Менә бу мин сүз дигән. Һәм бу сүзне укып карагыз. Мин укый алам. Әйдә, Ибраһим. Ит. Ит. Әйе. Балалар, сез дә укыгыз. Ит. Ит. Ит. Ә бу миңа авыр буладыр. Ә мин укып кайым. Әйдәгез, балалар, укып карагыз. Ярдәм белән. Й, р, т, йорт. Әйе. Йорт. Йорт. Әйе. Һәм карагыз, балалар, сезгә шундый сорау. Менә без сезнең сезнең белән күрәбез шундый рәсемнәр. Йомырка имә, менә монда йомырка. Һәм сез әйтергә тиеш, нинди хайваннар безнең йомыркадан чыга. Әйдә, бер, бер минут уйлагыз. Карагыз, нинди хайваннар йомыркадан чыга һәм нинди хайваннар йомыркадан чыкмый. Мин әйтә алам бер икесен. Әйдә, Мәрьям. Ә, Балалар, сез карагыз, пресма юкмы? Менә мин тавыкны күрәм. Тавык үзе дә йомырканы сала, һәм аның чебиләре йомыркадан чыгалар. Альхамдулилля! Әхсәнт! Һәм мин тагын менә бу страусны күрәм. Әйе. Страуста зур йомыркалар салар име, салалар име? Ә, мин, мин күрәм крокодил. Әйе, карагыз әле. Крокодил да йомыркадан чыга име? Крокодильчиклар. Хәм, динозавр мабуг розовый кем бу? Әйе, бу динозавр. Ә хәзер әйтегез әле, динозаврлар яшиләрме хәзер? Юк инде, алар хәзер яшәмиләр. Әйе, элек яшәгәннәр, име? Һәм минем әйтәсем килә, Тагын ташбакалар да йомыркадан чыгалар. Әйе, машалла. Ә кем йомыркадан чыкмый? Кем йомыркадан чыкмый? Песи йомыркадан чыкмыймы? Һәм эт. Эт тә йомыркадан чыкмый. Әйе. Әлхәмдүлилләһ. Һәм тагын беләсезме, кем тагын йомыркадан чыга? Уйлагыз. Әти-әниегезгә әйтегез, яме? Кем тагын йомыркадан чыга? Уйлагыз. Әйдәгез. Менә без сезнең белән карадык. Карадык. Крокодил. Тавык. Чыга йомыркадан, име? Динозавр йомырка сала. Хәм страус. Хәм Ибраһим тагын әйтте, безнең таш бака йомыркадан чыга икән. Һәм сез дә әйтегез. Мин тагын беләм. Әйдә. Үрдәкләр, казлар. Әйе. Ә сарыклар? Юк инде. Сарыклар йомыркадан чыкмый. Әйе, Аллага шөкер, әлхәмдүлилләһ. Ә хәзер менә әйтегез әле. Беләсезме, нинди Аллаһ Тәгаләнең исеме и хәрефенә башлана? Андый э, исем безнең бар. Мин сезгә сөйлим. Иләх. Арабча иләх дигән сүз ул Кемгә табыналар? Ә ничек аны әйтергә? Иләк божество име? Һәм арабча телендә иләх дигән сүз шундый бар. Ул Бөтен әйберләрне шундыйларны атала. Кемгә, нәрсәгә табыналар, име? Менә кояш, иләһ дип атала. Кемдер, кемдер, ниндидер кешеләр иләһне үзенә сайлыйлар, кояшка табыналар, име? Кояштан сырыйлар. Саулык, сәламәтлек, балалар кояштан сырыйлар. Ул дөрес түгел, име? Һәм карагыз, кемдер ай дип белә. Аллаһ Тәгаләне ай дип белә. Анысы да дөрес түгел, ә? Һәм кемдер агачтан сырыйлар. Агач. Агач. Мине төрле газаплардан сакла дип әйтәләр. Анысы да дөрес түгелме? Кемдер акчага табынаймы? Акчага. Һәм менә бу нәрсә? Әйтегез әле, беләсезме, менә бу нинди җеп? Мин күргән бар аны. Әйдә, Мәриям. Кайбер кешеләр кулына кызыл җеп бәйләп куялар. Ә ничкә икән? Алар ул җепне Аллаһ дип беләләр, Иләх дип әйтәләр. Алар ул җептән сорыйлар, Җеп, сакла мине. Ә дөрес микән ул, балалар? Юк инде. Нәп-нәник Нәҗип ничек саклый ала инде кешене? Әйе, анысы да дөрес түгел, име? Җеп, нәп-нәник Нәҗип. Аны кайчы белән кисеп аласың да ул җугалды. Ничек ул Аллаһ Тәгалә була име? Була ала. Була алмый. Җеп ул Аллаһ Тәгалә түгел. Һәм карагыз, менә бу рәсемдә кайбер кешеләр э, шундый рәсемнәрдән, рәсемнәргә табыналар, әйме? Ул рәсемдә берәр үлгән кешенең рәсеме була. Шул үлгән кешедән сырыйлар. Анысы да дөрес түгел, әйме?

Әгәр дә әл дип куйсагыз, әл иләх. Ул булып чыга Аллаһ. Шундый бер генә Аллаһ Тәгалә була ала. Әйдәгез, хәзер шуны карыйбыз, кая язылган ул. Коръән Кәрим дә инде. Әйе, Ибраһим. Әйдәгез, укыйбыз. Өммәтләрнең һәрберсенә рәсүлләр җибәрдек. Фәкать Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз. Вә Аллаһдан башкага гыйбадәт итүдән сакланыгыз. Менә Мондый Аллах, мондый э, Аллах Тәгалә Аллах Тәгаләгә генә сорарга кирәк име? Э, идоллардан, кояшлардан, кояштан, агачлардан сорамаска кирәк име? Шуны аңлата ул. Әйе, аңладык. Һәм карагыз. Менә мондый рәсем ясагыз. Аны сез ясый аласыз. Буяу белән, фломастерлар белән. Нәрсә телисез? Пластилин белән дә ясый аласыз, яме? Ярар, ясарбыз.